It-tfal qatt mhuma żgħar wisq sabiex jitħabbu mad-dinja tal-qari. Anke jekk ma jkunux jifilħu jżommu ktieb oħxon f'idejhom. Dan minħabba l-użu ta' riżorsi u kotba apposta li jagħmlu l-qari attraenti għat-tfal, bħal kotba kbar, il-leħħiet, il-kartini u l-kartelluni. Dawn ir-riżorsi moħliqin għall-età bikrija, meta ngħidu età bikrija ġifieri tfal bej erba' u seba' snin meta mmorru fi klassi tal-iskola, ġifri għandek mill-ewwel sena tal-kinder sa t-tieni sena tal-primarja. E, hawnhekk għandi erba' kodba kbar, meta ngħidu kodba kbar ikunu kbarek li meta inti qed taqraħ din klassi tista' taraħ il-klassi kollha tfal kollha, Mhux bħal meta għandek ktieb żgħir u qed taqrah individwali, il-kotba kbar, il-ħsieb li kelli warajhom li huma jintużaw ma' tema fil-klassi. L-għalliema ta' snin bigrin ikollhom tema fuq ix jaħdmu. Ġeralment dit-tema joħduha mill-interessi tat-tfal. Allura sibt interessi li jogħġbu lit-tfal. Naf kważi t-tfal iħobbu ħafna l-annimali. Mela bit-tema tal-annimali ħloqt il-ktieb u mbagħad fih żied nagħtu każ repetizzjoni ta' vokabularju biex huma jkunu jistgħu jitgħallmu vokabularju ġdid. Il-festa hija xi ħaġa kulturali li t-tfal tinteresshom u hemm fiha e, e, il-banda u ħaj jibdew jitgħallmu dal-vokabularju li jmur mal-festa. E, Tal-mina u l-bit l-iskola hija biex toħloq lezzjoni dwar kif it-tfal ma jaħlux ilma. Dik l-età meta jkunu daqshekk żgħar It-tfal ħin kollu jaħslu jdejhom, jinsew jitfu l-vit tal-iskola jħalluh miftuħ il-vit, allura biex toħloq lezzjoni u jsiru ħbieb ma' din il-mina, infatti anke Pupazz, l-aġenzija ipproduċiet, u biex isiru ħbieb ma' din il-mina u jiftakru biex ma jaħlux l-ilma. Il-ktieb tal-ABC għandu pedagoġija warajh ta' logħob. għax fi snin bikrin qed itgħallem permezz tal-logħob. U kif tista' tgħallem l-alfabet bil-logħob għax inti għandek il-laġina tal-kulur u tista' toħloq ħafna affarijiet biha. Allura anke jekk inti trid titgħallem il-forma ta' ittra, tista' tagħmilha b'din l-għaġina. Ikollhom l-għaġini kuluri differenti t-tfal, jesperimentaw u jitgħallmu jagħmlu l-forma ta' l-ittra, jibdew jaqdu xi kliem bl-ittri differenti u barra u mbagħad ma' l-ABC għandek is-sett li s-sett tal-leħħiet li jinħoloq logħob bih Infatti, għalhekk hu maħluq li l-leħħiet li jistgħu jivvintaw logħob l-għalliema bih. L-ewwel ma jitgħallmu t-tfal in-numri bl-Ingliż u aħna rriduhom jitgħallmuhom bil-Malti wkoll. U hekk nesponuhom għan-numri bil-Malti li l-għalliema jekk qed twaħħalhom mal-ħajt, it-tfal awtomatikament Ħa nippruvaw ngħidulhom li jgħidulhom bil-Malti. U mbagħad għandi leħit fuq il-kuluri ukoll biex it-tfal jitgħallmu l-kuluri bil-Malti, l-istess problema li t-tfal l-ewwel ma jitgħallmu l-kuluri huwa bl-Ingliż, aħna rriduhom jitgħallmuhom biż-żewġ lingwi u l-Malti nippromwovu li jitgħallmuhom il-kuluri minn żgħar. U għandi ukoll eh, set leħħiet bl-opposti. Opposti bħal mnadu kastqil, ħafif. wara quddiem u biex hekk jiġu viżwali għat-tfal li jarawhom. Kien hawn nuqqas ta' riżorsi bil-Malti. Meta inti tara r-riżorsi li hawn bl-Ingliż, kemm biex tixtri u kemm biex issib fuq l-internet, hemm żbilanċ kbir. Allura awtomatikament meta inti ssib prodott lest, ħa tuża l-lest. Allura jekk inti m'għandekx tal-Malti ħa jkun hemm ikbar l-iżbilanċ, ħa jkun kbir.